Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан аеның 10 көне кергәч, э, мәчеткә ихтикафка керә торган булган. Ягъни ихтикаф инде ул ниятләп мәчеттә калуны, э, мәчеттә калуны ниятләү. Шушы вакытта инде ул күбрәк гыйбадәт кыла э, кеше һәм инде Аллаһ Тәгаләгә якыная. Һәм инде Айша анабыз әйтә, Рамазан аеның соңгы ун көне керсә, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям төннәрен йокламый иде, әхел гаилә әхелләрен уята иде һәм инде изарын ныграк бәйли иде ди, ягъни чалбарын. Монда инде шушы чалбарын ныграк бәйли дигәндә киная, ягъни э, бигрәк тә гыйбадәттә аеруча тырышлык күрсәтә иде ди. Э, һәм инде Рамазан аеның шушы соңгы ун көнендә Аллаһ Тәгалә Кадер кичәсен дә билгеләгән.

Кадер кичәсенә килгәндә, шулай ук Аллаһ Раббыбыз әйтә, дөреслектә без бу Коръәнне Кадер кичәсендә иңдердек дия. Ягъни Ләүхул Мәхфуздан э, инде беренче кат күккә Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдерә. Менә шәһәрдәшләр безгә аңлатып китегез әле менә бу ихтикафның э, дин яктан мәгънәсен нәрсәне күз алдында тота? Э, шул инде әйтеп киткән идек инде э, иктикаф инде ният белән мәчеттә калу э, ягъни дөньядан ваз кичеп күбрәк инде ахирәт өчен тырышу шунда инде кеше гамәл билгеле гыйбадәтләрен кыла инде намазларын намаз укый коръән укый күбрәк һәм инде аллаһ тәгаләгә якынаерга тырыша һәм инде иктикаф ул Шәргый яктан килгәндә инде аның хөкеме инде Рамазан ае иктикафы ул сөннәти муаккада аль кифая, ягъни э, ныклы сөннәт пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм бер вакытта да аны калдырмаган һәм инде ул җәмәгатькә йөкләнгән. Әгәр дә җәмәгатьтән бер генә кеше булса да, шушы мәхәлләнең җәмәгатеннән бер генә кеше булса да аны үти икән, Ул бөтенесенең өстеннән дә төшә җаваплыга. Әмма бер кеше дә үтәми кала икән, бөтен кеше сөннәтне калдыручылардан була. Һәм инде кыямәт көнендә без беләбез бит инде, кем дә кем сөннәтләрне җиренә җиткереп үтәп бара икән, Аллаһ Тәгалә э, аның илчесенә саллаллаһу алейхи ва сәлламгә шәфәгать э, шәфәгать итү мөмкинлеге бирә. Әгәр дә без инде аннан да баш тартабыз икән, димәк инде Алла сакласын, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең шәфаатеннән коры калырга мөмкинбез. Хәзрәт шулай аңлатып китегез әле менә бу кадер кичәсе. Ул турыда күп ишеткәнебез бар бит инде, укыганыбыз да бар. Мең айдан хәерлерәк дип әйтелә бит инде. Шул турыда да аңлатып китегез әле. Аллаһ Раббыбыз инде әйтүемчә инде Коръәндә әйтә, без бу э, бер Бер сүрәдә әйтә инде, без Коръәнне ди шушы мөбарәк булган айда иңдердек ди. Икенче Кадр сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз әйтә, без бу Коръәнне Кадр кичәсендә иңдердек. Һәм инде аңлатып китә Аллаһ Тәгалә Кадр кичәсенең нәрсә икәнен. Ул ди, мең айдан хәерлерәктер ди. Һәм шушы айда фәрештәләр һәм рух, ягъни Җәбраил фәрештә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән, э, ягъни шушы бәндәгә бер еллык тәкъдире белән җиргә төшәләр һәм бу төнде имин булыр хәтта таң атканчы ди. Аллаһ Раббыбыз безгә менә шундый э, киң рәхмәтен инде насып иткән. Һәм инде э, Айша анабыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәламнән сораган, "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлам, әгәр дә мин дә шушы кадер кичәсен танып ала алсам, аның бит инде бар билгеле э, билгеләре дип әйтик инде. Ай, э, э, мисал өчен инде ул тыныч булыр төне, э, җилсез булыр, инде әмма этләр өрмәс шундыйрак. Һәм инде әгәр дә мин аны танып алсам ди, мин нәрсә әйтим ди? Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам әйтә, э,